Туган тел каналын караучы хөрмәтле тамашачылар, исәнмесез. Оста татар тапшыруының бүгенге хөрмәтле кунагы Мөслимә оешмасы әгъзасы, Казан шәһәренең танылган абыстае Сәлимә Хөсәенова. Сәлимә абыстай белән яшәеш, тормыш, көнкүреш, ахирәт тормышы хакында әңгәмә корырбыз. Җайлабрак урнашыгыз, Оста татар тапшыруын башлыйбыз! Сәлимә абыстай Хөсәенова Лаеш районы Янтык авылында туып үсә. Бик күп яшьтәшләре сыман, ул да дин юлына олыгайгач, җитлеккәч килә. Башта гарәп алифбасын өйрәнә. 1998 елда мәчеткә ислам дине нигезләренә төшенергә йөри. Исламның биш баганасының берсе булган хаҗ гамәлен үти. Хәзерге вакытта үзе дә балаларга дин сабаклары укыта. Халыкка вагаз сөйләп, абыстайлык вазифасын башкара. Сәлимә абыстай, әссәламәгаләйкүм. Ничек хәлләрегез?
Галәйкүм әссәләм вә рахматулла бәрәкәту. Әлхәмдү раббил галәмин. Сәлим абыстай, менә э, ерак юлларны якын итеп, быел да гомрә хаҗына барып кайттыгыз. Быел олы хаҗга бардым. Олы хаҗ, олы хаҗ инде быел. Узган ел 18 елда гомрәгә барган идем. Инде ничә тапкыр бардыгыз хаҗга? Өч, өч булды инде олы хаҗым. Узган ел вату гомрә булды. 2008 елны башлаган идем, аннан 2011дә Аллаһның рәхмәте, Аллаһ Тәгалә чакырып китерә икән. Субханалла, кабул булсын, Сәлимә абыстай. Кабул булсын.
Бармаганнарга мин телим, Аллаһ Тәгалә ниятләп, ният кирәк инде. Ниятләп җөрсәң, иншалла. Үзе бер юлын күрсәтә. Үз юлын күрсәтә, э, матди ярдәмен дә таба. Минем иң беренче 2008 елны менә теләгем бар иде инде. Бик теләп җөргән идем. Мин аны дөрестән әйткәндә 10 ел элек теләдем. Минем беренче шушы иманга, исламга килүем ничек? 89 нчы еллар ул. 44 яшьләр иде инде миңа. Эшләгән вакытымда мин сатуда эшләдем. Анда бит инде төрле мөселман әбиләр керәләр ич, сөйләшәбез. Кибеттә инде Кибеттә эшләдем, кибеттә эшләгәндә керә инде бер Рәйсә апа, ул Мистак кызы, ул дини апа. Сәлимә, Менә ураза җитә, ураза тотырга кирәк. Шулай. Ул вакытта бит ул Сәлимә абыстай башлаганда тота алырсың кебек түгел име? Минем кайнанам белән тордым мин. Әлхәмдулиллах, кайнана да безнең дини иде, абыстай булып йөри иде. Үз әнием дә Северный поселокта яшәде. Әнием дә шулай абыстай булсак та без тыңламадык бит әле ул вакытларда. Әйе, менә 44 яшь ул барыбер дә яшь инде. Динсезлек, динсезлек иде әле ул вакытта. Әнием дә әйтәдер, и башыңа җавып куй инде, җаулыкта җапмадык бит инде. Җөрибез. Ну, әнидән калган догалар, аятел көрсиләр, теге намаз эчендәге догаларны өйрәнгән идем инде. Ну, дөрес иттереп түгел инде аны. Ярар, шушы апа кереп җөри, әнием дә вафат булды 89 елны. Эй, Сәлимә, әниемне дә белә иде инде ул. Әйдә өйрән әле дип, мин шулай уразаларны да инде тотам. Аннан ул миңа Хәрефләр дә өйрәтә башлады. Беренче хәрефчә хәрефләрдә. Эшләгән вакытта бит инде хәрефләрне бер икечне биреп җибәрә дә инде. Өйрәнерсең, иншалла, ди. Авызны җырып көләсең әле. Кая инде барып чыкмый, онытам мин аны, дим. Алланың рәхмәте белән шулай намазларга бастырды ул. Менә аның рухлары шатланып жатсын, мин аны догамнан да калдырмыйм. Ул бит Сәлимә абыстай, син Рәйсә апа ул.
Намазга бастырсаң, бик зур савап диләр бит. Бик савап, бик савап.
Әле ул сине укырга да өйрәткән. Укырга да өйрәтте ул. Бик күп нәрсәләргә өйрәтте ул. Алланың рәхмәте дим инде аңарга менә. Хаман рухлары шат булсын дип хаман дога кылам дип әйтәм ич. Мин аңа хаҗда да аның менә бөтенесе этәргеч булды бит бу. Беренче бит иман, аннан намаз, кара гүзәл, икенче намаз, өченчесе ураза, дүртенчесе зәкят, сәдакалар бирергә, булган байлыгың булса. Бишенчесе хаҗ. Менә шушы Рәйс апаны сөйли иде. Аннан соң мин Әҗем мәчетенә киттем. Әҗем мәчетенең ачылган вакытлары иде. Ул миңа бит инде хәзер Рәйс апа беренче адымнарны күрсәтте бит, хәрефләрне инде таныйм, намазларны да инде беләм. Барабыз инде, минем укыту гына ди җитмәс ди, мәчеткә киттем. Анда Әгъзаметтин кызы Рабига абыстайда инде укыдым. Алланың рәхмәте белән. Аннан анда укыгач, ул авырып китте. Аягын сындырды ул җаным. Ул әйтә инде, әйдә син дәвам ит ди, беләсең ди, бөтен намазыңны беләсең, Коръәннәр укый беләсең, сиңа яхшырак кирәк инде кагыйдәләр белән әйбәтләп укырга ди. Камилләштердең инде шулай тора. Камилләштереп, аннан тагын үзебезнең инде безнең Мерлида мәчеттә ачылды. Мәчеттә тагын да дәвам итеп, аннан миңа инде балалар укытырга да бирделәр. Менә Сәлимә абыстай шуны сорамакчы булам. Ул бит менә шундый хикмәтле гыйлем, ул бер көндә генә ачылмый, әйеме? Аны Аллаһ Тәгалә ничектер кешегә җаен туры китереп, битләп-битләп кенә ачып бара. Шулай сеңдерәдер инде ул, әйеме? Бөтенесен бер юлы бирсә, аны куркып та калырсың. Аны э, барысын да бер юлы булмый. Аны әкренләп әкренләп киләсе. Ә, әкренләп. Менә хәзер үзегез остаз. Э, Үзегез ничек өйрәтәсез балаларны? Әлхәмдулиллах.
Хәзер мин укытмыйм. Балаларны мин Мирныйдан инде гвардейскийга күчтем. Мин укыттым 2002 елларда, 2007-2008 елларда инде. Аннан без балаларны бит конкурсларга алып баралар. Сөембикә әниләре дигән бәйгегә Альмира Адиатуллина, Альмира Адиатуллина чакырадыр и, анда мин инде үзебезнең укыткан балаларны инде, безнең минем әле остазым хәзер Флюра Абыстай Кашапова, Гарифулла кызы, ул инде, ул да укытан да күп иде инде, анан э, Разия Закирова китаплар чыгаручы. Без ул анда без э, Мирный инде, Мирный бистәсендәге мәчеттә, Тынычлык мәчетендә бик күп группалар, балалар да бик күп укыды Аллаһларда, Алланың рәхмәте. Шулай бәйгеләргә килгәч, Альмира инде миңа да әйтә, менә балаларың субханалла бәйгеләрдә оталар, җиңәләр бит инде. Әй, күренеп тора бит инде укыган икән. Алар, алар өйрәнә башладылар, алар бәйгеләрдә катнаша башладылар. Соңыннан инде мин абыстай булып та йөри башладым, әлхәмде раббил галәмин. Абыстай булгач бит сәдакалар бирәләр. Шушы сәдакаларыма инде Аларга бүләкләр алып, төрле инде акчалата да, шулай шоколадтырмы инде, төрле-төрле әйберләр шатландырып, аларга шушы стимул да бит әле ул, әйме?
Бәйгеләрдә э, катнашып, аларны сөендердем инде. Әлхәмдү сөендереп торам. Хәзер дә 22 ел булды инде ул менә Альмира Адиатуллинага саулык сәламәтлекләрен бирсен. Ул аны беренче елдан башлап җибәрде. Мин шунда 22 ел инде Әлхәмдү Раббил галәмин менә.
Бу тормыш белән теге тормыш, алар барысы бер икесе ике әй бит. Менә фанидән бу бит инде ахирәт өчен дә тырышу дигән сүз. Әйе, ике Менә дөнья, ике ике дөнья. дөнья ничек иттереп сез шул тормыш белән чагыштырсагыз, менә бу тормышны аермалары күпме? Менә сатучы Сәлимә белән хәзерге Сәлимә абыстай арасында аермалар күпме? Бик Ничек күп. үзгәрәсең ул? Бик күп үзгәрә.
Менә Аллаһ Тәгаләм шушы намаз, намаз да үзгәртә. Беренче иман дибез. Ну, иман инде ул, нык иманың булса, намазга басасың бит инде. Намазга баскач, җаның тәнең белән укыйсың, бөтен җаннарыңа рәхәт аласың инде. Мин үземне шулай хис итәм инде. Сәлимә абыстай, менә и бөтен бала дөньяга иманлы булып килә, әйеме? Ләкин аннан соң э, тәрбиядән бит инде ул тора күбесе, җәмгыятьтән тора, кем кая кереп китә. Менә иман югалган кешеләр дә бик күп бит. Алар кабат кайтсын өчен иманга. Алар э, менә шушы рәхәтлекләрне татысын өчен. Сез инде балалар укытасыз. Тагын укытканда да Әй, тагын нинди эшләр башкарырга була? Балаларга гаиләдән килә дип әйтәм инде, әти-әнидән дә килә. Инде бик күп килә. Менә без балалар укытканда да инде сорашадыр, алып кайта. Алар бит динне алып кайтканда, өйгә кайткач бит инде әни-әтиләре, анда дәвәни-дәвәтиләр дә тикшерсә бит инде, нәрсәләр укыдың син, улым или кызым? Анагым дип алар сораса, аларның тагын да күңелләре күтәрелә бит инде. Әй, әле менә минем мин, менә минем ишеткәнем бар шулай. Балалары, оныклары укый башлагач, намазга баскан дәвәниләрне, әниләрне, яулык япкан дәвәни әниләрне. Әйе, Менә бала аркылы да килә, әйме? Бала аркылы мин үзем дә әйткәнем булды, берничә әни, алар кайберләре безнең әни бит әле ә үзе дә әйтә белми. Алар яшь булалар бит, ә үзе дә әйтә белми. Аларга шулай инде җитләп инде

Төрле яктан килергә мөмкин. Ә менә үзегезнең, Сәлим абыстай, балаларыгыз ничәү? Ә минем ике балам бар, әлхәмдулиллах. Аларны әйтә алмыйм инде ул кадәр намазлы дип әйтеп. Но мәчетләргә баралар, кызым субханалла намазларын укый белә, инансын. Әле менә бөтенләй кереп бетте дип әйтеп, мин абыстай дип әйтеп, аларга ул кадәр мактана алмыйм. Менә биш вакыт намаз укый дип. Мактануда түгел, ул менә кеше үзе килеп җитмичә. Үзе килеп җитмичә.
Алар да әйтә, әнием, безнең күңелебездә, калебтә бар. Әлхәмдулиллах беләбез, улым да, оныкларым да бар инде, аларга да инде шулай өйрәтәм инде. Дәвәни, мин укырга кергәндә Аятел Көрсиемне укып керәм. Минем инде күңелемә шуны аларны беләләр инде, белә инде. И әлхәмдулиллах дип мин инде сөенәм инде. Балаларга да ирем, ирем инде минем вафат, ул да субханалла намазлы иде, кайнанама килгәндә дә, менә гаиләдән килә дип әйтүем. Сәлимә абыстай гаиләм, менә кайнанамнан әйтим әле, менә кайнанам субханалла. Намазлы, уразалар тота инде ул вакытларда. Безне инде күптән, күптән инде мин инде хәзер әйтәм, 66 еллар, 67, 68 еллардан әйтим инде. Ул вакытта кайнанам да намазлар укый, уразалар тота. Ул өйдә шундый атмосфера шундый булганда ничек инде ояласың бит инде аның артыннан барасың алланың рәхмәте чаксын и үземнең әнием дә менә ничек ул килә инде ә, әнием минем әле мулла кызы да булган инде бабалары бу нәселдән килгән менә минем ие нәселдән мөнәҗәтләр әйтүгә дә әйтүдә минем әнием бик матур шулай мөнәҗәтләр әйтә иде мәетләрне дә инде үзе Ул кып аларны соңгы юлга озатадыр ие. Аннан э, төрле бәйрәмнәр бит инде. Элекке вакытта да бит мәүлид бәйрәмнәре уздыралар ие. Ул мәүлид айларында бодай, бодай, бодай бәлешләре пешереп, алар бит инде Северный поселокта тордылар дим. Менә шунда матур иттереп, мөнәҗәтләр әйтеп утыралар иде. Сәлимә абыстай, сезнең тавышыгыз бик матур. Шулай бит. Менә әйдә бер мөнәҗәтне тамашачыларга да әйтик әле. Менә бу әниемнең мөнәҗәте инде бу. Әгъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Чәй эчеп җибәр тамагың кибеп китсә. Ул мөнәҗәтләр менә мәүлидтә әйтелгән мөнәҗәтләр алар шул хәтле күңелгә кереп кала, әбиләр әйткән. Саллаллаһу алейһи Мухаммадән. Менә мәүлид беренче аятел кирсин әйтик әле. Аятел кирси зур аяттер, аны һәркем зурласын.

Миллионнар, өчәр миллион анда Кагбатулланы әйләнәсең. Аллаһның рәхмәте менә бөтен мөселманга аятль кирси тараткан. Коръәндә Алланың рәхмәте. Сәлим абыстай, ә менә шул э, хаҗда анда хикмәтләр күп була диләр бит инде, әйме? Бөтенләй көтелмәгән очракларга тап буласың да аллаһ тәгаләнең барлыгына тагын бер сөенәсең үзең шул юлга басканга тагын бер куанасың диләр синең белән дә булдымы шундый хәлләр бик булды минем берсен сөйлә әле мин менә шушы ике мең дә сигезгә Сигездә барганда да инде килеп керәсең, без бит инде анда беренче барганда белмисең дә, беренче, иң беренче миңа азан тавышлары. Ул мондагыга караганда Бүтән җирдән килә ди ул анда.
Анда азан тавышлары. Минем кос тәннәре чыкты. Мин аны ватаным Татарстанга да язып чыктым. Шушы кос тәннәре чыгу Җылыйм. Ул җылан менә күземнән яшь ага. Чистарта. Чистарта. Эй, андагы, анда бит бер намаз да 100 мең савап ди ул Әрхана мәчетендә укыган. 100 мең бер укып чыккан намазын кара ни кадәр савабы бар. Э, аннан э, югалсаң, Анда бит адашырга да мөмкин, бик күп бит инде кеше, 3 миллион. Чи җугалмадыңмы? Э, менә бер җугалып алдым. Җугалып алдым да, Аллаһның рәхмәте. Ан курыктым да. Менә шушы аятел кирсине укыйм. Минем э, сиха адаштың инде. Группадан калдым. Аятел кирсине укый укый, Аллаһның рәхмәте табылды. Аннар үзебезнең группларга килеп чыктым инде. Бу бер генә түгел инде, 2011-дә дә шушындый хәлләр булды инде ул. 2000 э, тагын менә быел да әле мин әзрәк кенә Э, ну адашуын адашмыйм беләм инде хәзер юлдан кайсы юлдан чыгасын барыбер арткы ишектән чыксам әле каядыр бит әле э, табырга кирәк шул урыннарны менә миңа әни әйткәне шул хаҗга баргач эй намазлыгым өйдә калды инде дип хәсрәтләнеп барадыр им э, хәрәм мәчетенә барганда ди юлдан ак машина үтеп бара шуның тәрәзәсен ачтылар да ике намазлык суздылар ди менә уйлап кына өлгердем шул хәтле якын икән анда аллаһ тәгалә ди Бик якын.
Аннан аягыма бастылар. Инде китәргә саубуллашу тәвафы кылырга кирәк. Анда бит негрлар, анда ике метрдан артык негрлар. Аягымның чәнчә бармагына бастылар. Инде икенче көнне кайтып китәргә кирәк, саубуллашу тәвафы кылырга кирәк. Ул минем бик каты шеште. И хәзер җылыйм инде, простынаны жаптым да, җиде кеше тордык инде без ул җылына бер бүлмәдә. Кешегә дә әйтмим инде үзебезнең палаталарда җылап утырам да и догалар кылам, менә я Раббым, бетер инде зәмзәм суының, аны нәрсә сорап эчсәң шуны бит ул бирә, Аллаһ Тәгалә. Шушы э, аягымны төзәт инде дип, шушы зәмзәм сулары белән әлхәмнәр укып аягымны сыпырдым. Аллаһының рәхмәте белән, икенче көнне сәгать без инде эшләрдә барабыз инде автобуска, Архарам мәчетенә алып баралар. Минем бит бетте бит. Менә кайттым бит, мин инде җылый-җылый сорыйм. Исән сау, үземнең үз илемә, үз җиремә алып кайт инде. Шушы көч-куәт бир инде, төзәт инде дип. Менә тагын бу могҗиза түгелме соң инде? Әйе. Аннан бер барганымда тезем белән, э, беренче бит тез белән төшәргә кирәк намазга төшкәндә. Аннан соң бит инде кулны сәҗдәгә куярга. Мин тезем белән төшә алмадым. Авыртыбрак йөридер инде. Аллаһ рәхмәте тагын шулай. Я Раббым, мин кешегә карыйм бит инде яшьләр төшәләр. Теземне шулай төзәтеп кайттым. Менә тагын бер могҗиза.
Рәйма абыстай менә шундый могҗизалар тормышта да булып тора бит инде алар. Тормышта да. Менә э, сезнең сезнең үзегезнең әле балаларга булыша алуыгыз Аларга ниндидер хәйрияләр, хәйрия чаралары үткәрәсез бит әле. Әлхәмдүлилләх, шулхәмдүлилләх. Бер могҗиза бит инде. Менә ничек килдегез ансына? Мин ничә, менә аңарга сөенәм, сәҗдәгә ятам, шулай намаз укыйм да, Әлхәмди раббил галәмин, шушы белгәннәремне оныттырма, Коръәннән, намаздан мине Аллаһы Тәгаләм алмас, шулай дәвамлы кыл. Шушы балаларга сәда, менә кая барсам да, менә чакыручылар була бит инде. Хәзер абыстайлар күп инде, дөрестән әйткәндә, Әлхәмдүлилләх раббил галәмин. Ә кая чакыралар, мин инде анда мөмкинчелегем булгач барам инде. Шушылай салалар, аны җыеп күрәм, күрәм бит инде. Әйтәм инде аларга, менә Аллаһның рәхмәте булсын, биргәндә Аллаһ ризалыгы өчен дип бирәсез. Сезгә бу сәламәтлекләрегезне арттыра, төрле афәтләрдән бәла казаларга киртә. Бу бит шушы сәдака. Тормышыгызга бәрәкәт. Анда күпме аларга теләкләр телим. Мин шушы сәдаканы алам да тагын бу җәрия сәдакасы булып бара бит инде. Менә шушы конкурста балаларның ул жыл саен инде 31 э, март, 1 апрель тирәләрендә була бит инде. Менә тагын хәзерләп торам инде булган сәдакаларымны. Әлхәмдү раббил галәмин, аларга шулай тапшырырмын дим. Тагын бу могҗиза бит инде, әлхәмдү раббил галәмин. Э, шул Коръән мәҗлесләренә чакырганда нинди вагазлар сөйлисез? Вагазлар нинди темаларга? Вагаз
Э, мәетләр турында булганда инде мәетләр турында вәгазьләр сөйләргә кирәк бит инде менә э, ничек әле без ике дөнья дәрәҗәсе кирәк дөньялыкта яшибез дә менә белмибез без кайчан китәсебезне шундый вәгазьләр сөйләргә кирәк мәүлид айларында инде пәйгамбәребез мөхәммәд саллаллаху алейхи вәсәләмнең тарихлары турында мәҗлесләр күп була бит инде Э, рамазанда үзенә инде безнең э, менә э, рамазанның изге ай икәнен изге ай рамазан безнең үзебезнең тынычлык мәчетендә зур чатыр бар анда 200 йөзләп кеше була мин дә анда ике ел рәттән шул чатырдан да укырга туры килде абыстай итеп анда инде сөйлисең шунда бик зур савап савап та теләкләр дә телибез безнең үзебезнең бистә безнең халыклары шушы әлхәмде раббил галәмин Матур мәчет төзелде, Тынычлык мәчете. Әйе, күрдек инде Субханалла бик матур мәчет. Ул Тынычлык мәчетендә.
Бу бит үзебезнең бистәбезнең э, шушы җыелган сәдакалар Рәшид абыстай инде бик Аллаһның рәхмәте булсын инде. Ул үзенең кассеталарын сатыпмы, э, шушы бирелгән сәдакаларын белән бөтенесен ярдәм итеп булышты. Госман хәзрәт ич инде аның улы мөфти. Менә э, Шушы мәчетебезгә сөенеп туярлык түгел инде. Ул хәзер Кеше инде йөриме? Күпме? Э, йөри, йөри. Анда Аллага шөкер, э, балалар да анда укыталар. Ну, бер ике үч группа бар булган инде. Мин хәзер э, ерак ерак айдым бит инде нигә безнең әле анда җортыбыз салынып бетмәгән.
Барып килгәлим, сәдакалар, анда Коръән мәҗлесенә Дәштәләр инде шушы үзебезнең бистәбезнекен, анда инде бирәм. Тынычлык мәчетеннән генә ерак юк, Аллаһ Тәгаләдән ерак булмасын. Карагыз әле, Тынычлык бистәсе, Тынычлык мәчете исеменә җисеме туры килеп тора, иман инде. Минем мин шушы Мөслимә газетасы чыгарадыр инде Альмира Дәтуллина. Ул вакытта мин язмаларда бирәдер идем язып, шушы мәчетебез турында. Балалар турында, үзебезнең остазларыбыз турында, менә Рәшид абыстай турында да язган мәкаләм бар әле. Э, аны Альмира Диятуллинаның инде хәзер газетын пока эшләми инде, жабылды. Әлмира апа авырып тора бит әле. Авырып тора. Мин хаҗдан кайткач аңа зәмзәм сулары белән бардым. Әлхәмдү раббил галәмин. Инде исән сау гына булсын. Әле әйтте, и иншалла уздырабыз уздырабыз конкурсны дип әле шундый матур матур сүзләрен әйтте әле алла бирса алла бирса Сәлим абыстай Рамазан Шәрифтә бит менә шушы мәркәзебез Казанда инде шул кадәр матур мәҗлесләр үтә. Сезне дә чакыралардыр. Чакыралар. Әйткән берәр мөнәҗәтегез бардыр? Өйрәнгән. Әйдә тамашачыларга да җиткергән. Рамазан.
Әссәләмү алейкум, я шәхри Рамазан.

Сәлим абыстай, әле сезнең башкарган эшләрегез тагын бик күп. Менә шөкер пәрәмәчләре пешереп, сез һаман журналистларны сыйлап торасыз. Журналистлар да бик ярата бит сезне. Әлхәмдә Раббил галәмин. Шушылай ризыклы булыйк, бәрәкәтле булыйк, бәрәкәтле ризыклы тормышта яшик. Ул бит э, шушы ризыклар белән күршеңне сыйлыйсың манда, туганыңнымы, Бу бер зур бәхет. Әйе. Зур бәхет ул. Балаңны, менә оныкларың гына әле. Дәвәни, и тәмне булды. Аллаң рәхмәте дип шулай ашап китәләр. Ул э, бит инде үзе бер шатлык, сөенеч бит инде оныклар оныкларның. Сәлимә абыстай менә шундый тәҗрибәле кеше, абыстай кеше килгәч сорыйм әле. Кайбер кеше э, тормышта югалып кала. Бигрәк тә хәзер яшьләргә авыр бит инде, әйме? Менә э, Шундый вакытларда нинди киңәш бирер идегез? Балалар, үсмер чакта балалар, менә яшьләр, аларга юл табып кереп китү олы тормышка бик авыр.
Минем киңәшем инде шушы иң беренче әйтәсем килә хаман шуны мәчеткә килсеннәр дим алар бер күрәләр икән анда вәгазьләр нинди матур бит инде хәзрәтләребез матур вәгазьләр сөйлиләр назыма сәлимә абыстай мәчеткә килсеннәр дигәндә нимә төрле бар мәчеткә килеп Мәчеткә кереп китергә дип килә бит инде кеше. Кайбер вакыт шул мәчетнең каршы алып торучысы бик ягымлы булмаса, үпкәләп тә кайтып китәләр. Менә шундый бер вакыйга булган иде. Бер авыр вакытта таныш кызым шунда барганда, "И башыңа да япмыйча килгәнсең, чыгып кит" дип аңа әйткәннәр, ул тагында инде үпкәләп киткән. Менә шундый очраклар да була бит. Алай булырга ярамый. Һәрвакытта Ничектер кешегә бер ярдәм итәргә тора торган нәрсә. Матур иттереп аңа инде йомшак итеп, ким кем килеп мин 14 ел менә үзебезнең шушы тынычлык мәчетендә. Анда безнең ифтар мәҗлесләре дә буладыр бит инде. Мин анда ашарларга да пешеришеп җөрдек инде остазлар белән бергә инде. Әлхәмдүлилләһ раббил галәмин. Кем керсә дә керәләр безнең хәзрәтләребез бер дә алай итмиләр инде. Кереп, әйдә утыр әле дип, балалар менә балаларны укырга килгәндә дә, э, балалар укый башлый бит инде октябрь аенда. Анда кайсысының инде анда бер ай укыган була, тагын килә. Әйдә, кил, кил. Аларны тыңлый тыңлый да ул берсеннән берсе күреп тә өйрәнә бит ул хәрефләрне. Шундый шундый э, мөнәсәбәт булсын иде. Шундый булганда киркәтә. Анда хәзрәтләр тора.
И, улым, әйдә, уз, уз! Алар эче матур иттереп ишектән каршы алалар. Эй, Сәлимә, кил әле монда, Сәлимә абыстай, Ильянда, Флюра абыстай, чык әле, менә бу малай килгән. И, инде аны без, и, сөбханалла, машалла, әйдә, чишен, чишен. Тизрәк әле, үзебез әле, пальтоларын элеп минде, элеп каршы алсаң. Менә шул сезнең иштәге кебек булсын иде бөтенесе, әйбәт. Матур иттереп.
Сөене, сөенеп, төрле балалар була, әти-әниләргә карата да. Менә инде мин әйтеп тә үтәсем килә, шундый оныттым да инде, исемен дә инде бер бала бар иде инде. Әниеңнәрен, әтиләрен сорыйбыз бит инде. Әниең, әтиеңнәр ни хәлләр? Ну, әйтеп куя инде. Әнием шулай Алгыштә дә эшли инде. Әтием минем эшләргә инде әзрәк кенә ярата инде дип куя инде. Моны яшерен түгел бит инде. Әйтеп куя. 23 февраль җитер алдыннан инде. Җә, и кызым, мин әйтәм, менә җигерме өченче февраль җитә, бу бәйрәмгә әниең белән инде бүләкләр алып бирегез әле. Юк, мин инде алай ук, юк, без әтине андый начар ул дип куя инде. Юк, начар түгел ул әти дим. Менә үзгәреп китә бит, субханалла. Әйе. Менә әтиеңә син бүләк алсагыз, 8 март җиткәч, 8 мартта бит хатын-кызлар бәйрәме. Ул да менә сезгә алыр. Миләүшә, җанием, шуны эшләдем, дип әйтә әнием, ди. Әнием белән биргәннәр дә аннары соң сапогием тузды дигәч, сапоги алып биргән. Менә Менә бу инде тәрбияви чара бит, матур, бит. Матур сүз бит инде. Җылы сүз. Һаман әйтәбез бит, җылы сүз ул сиңа җан азыгы. Әйе, җылы бер җылы сүз белән дә кешене дәвалап җибәрә. Менә инде бу күп еллар инде. Ул кызны инде хәзер танымыйм да инде күп еллар. Алланың рәхмәте булсын. Менә ул балага мин бәхет телим, бәхет, бәхетле булып, ул шушы юлларны үткән бит әле алар. Әйе. Каршы алып, шушылай бүләкләр алышып, бер-береңә бүләк бирү бит ул үзе бер сәдака. Нинди бу шатлык, сөенеч китерә. Елмаю да сәдака.
Елмаю да. Әйе.
Сәлим абыстай, менә барыбер дә тормышта шушылай хәзер сез абыстай булган инде, хә башка дәрәҗәгә менгән, әйеме? Авыр чаклар булгандыр әй бит. Төрле чак була.
Андый вакытта ничек итеп сабыр итә идегез? Төрле чаклар.
Минем шушы Аллаһ Тәгаләгә мин ике рикәгать, минем әни вакытында да бар, янә теге рәйс апам дип әйтәм. Әй, әй, Хаҗәт намазы дигән, мин аны күп еллар инде. Менә хаҗәт намазы ул төнлә укыламы? Кайсы вакытта? Юк, аны көндез дә укып була, хаҗәт намазы. Аллаһ Тәгаләдән сорау бит. Әйе. Аны икенде белән инде, ахшам арасында укырга ярамый. Аннан менә нидә кояш чыкканчы ярамый инде теге нидән иртәнге намаздан соң кояш чыкканчы ул вакытта ярамый ике ия аны кояш чыкканнан соң да синең нинди теләгең бар аллаһ тәгаләдән сорыйсың хәҗәтеңне сорау бит ул хәҗәт намазы менә шуны сорап минем булды төрле вакытларым булды шулай шушы дингә килгәч тә дингә килгәч тә яратып бетермәүчеләр дә була инде төрле төрлесе була Кемгәдер ошап бетми ут куы. Мин Аллаһ Тәгаләне сорадым, тел ачкычлары бир, я Раббым, мине шушы юлга керттең, мине, Аллаһ Тәгаләм, түбән төшермә, мине дәвамлы кыл Коръәнемне, дип сорадым. Менә ике рикәгать хаҗәт намазы белән сорадым. Әлхәмдүлилләһ Раббил галәмин, бу абыстай булып йөрүемне риялардан кылмасын инде. Аллаһ Тәгаләдән, Аллаһ ризалыгы өчен йөрим мин. Мин аны сорадым тагын, я Раббым, пенсиямне дә алам, Ирем дә бар, балаларым да, әлхәмди раббил галәмин, эшлиләр. Мине шушы сәдака акчасына калдырма. Шушы сәдака акчаларымны, җария сәдакаларыннан, кемдер анда, кемдер җанган була бит инде, кемдер анда авырумы, авыруларга бирергә туры килә. Менә шушы конкурс балаларына, йа Раббым, менә шулай җөрсәм инде, әлхәмди раббил галәмин, менә, Әле генә алты-җиде меңнәп инде акчам җыела. Бу бит инде конкурска кадәр. Иншалла бит ул шулай җыел, җыеп куям да мин аны. Әлхәмде раббил галәмин. Шулай төрле вакыт була. Түземлек кирәк, Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Сәлимә абыстай, Ярдәм ит дип. менә өйдән чыгып киткәндә укый торган кыска гына доганы э, безнең тамашачыларга да әйт әле. Нинди дога укып чыгып китәсең? Минем инде кыска Аятел көрсиемне укый да, укыйм да инде мин.

Сәлимә абыстай дога шул хәтле зур э, кешегә ярдәм итә. Бик ярдәм итә, бик ярдәм итә. Менә э, аны шушы дингә килүне әйтәм инде. Аны яши яши аңлыйсың. Шушы Коръәннәргә кереп китеп, шушы намазлар күп төрле нәфил намазлар укырга кирәк. Ул нәфил намазлар безнең бит гынахларыбыз күп ич инде ул. Аны бер дә бит гынахсыз фәрештә генә гынахларны без адым саен ясарга мөмкин аны. Шушы Нәфел намазлары укып, Аллаһ Тәгаләгә якын булып, шушы намазларда, нәфел намазлары бәрәкәтендә дә гөнаһлар кими. Менә шушы сәдакалар дибез ич инде, сәдакалар. Кемгәдер инде шушы әйттегез бит, әнә елмаеп карау да ул сәдака. Бездә шулай бит, сорасаң, гөнаһлар кичерелә. Менә анысы да бик зур әйбер. Сорыйр, сорарга кирәк инде. Сорарга кирәк инде. Әлхәмде раббил галәмин. Мөмкинчелекләр бар бит хәзер. Мин инде шушы Коръән мәҗлесләренә яшьләрдә чакыралар инде, әлхәмдү раббил галәмин. Менә бер 36 яшьлек э, ханым инде ике баласы белән калган ирен югалткан. Менә анда бит инде ул баланың инде биргән сәдакасын кая алып кайтасың инде аның үзләренә калдырасың инде андый мәҗлесләрдән сәдаканы алып кайтылмыйсың, тиеш түгел. Аның бит ашларын уздырырга кирәк, ике бала калган. Сәдаканы мин күп, аны карчыктардан инде бик алырга тырышмыйм. Мин алам инде э, Субханалла эшләп эшләүчеләрдән инде шулай мөмкинчелеге барган. Аның һәрбер гаиләгә карарга кирәк. Сәдака алып кайтып, аның ризыкларны менә хәзер бит инде шушылай безнең бик күп Тарелкаларга салып, менә бөтен ризыкларны бирәләр бит инде. Бай, өстәлләр бик бай, бәрәкәтле. Шулай, шулай тиеш дип Шулай, инде. шулай тараталар инде. Безнең Рәшид абыстай әйтәдер инде, әй, болай шулкадәр күп итеп әзерләмәгез инде, үзегезгә сез артык хезмәт кенә куясыз. Азрак кына иттереп, матур иттереп кенә ашларыңны пешерсәң, токмач ашларыңны пешереп, бәрәңгеләреңне куйсаң инде, берне берәр пирог пешерсәң инде, шул җитә дип. Ә инде хәзер сыгылып тора бит инде өстәлләр. Әлхәмде раббил галәмин, күп монда җиләк, җимешме инде, бөтенесе күп инде. Әй, сөбханалла, җитеш тормышта яшибез. Менә ул җаваплылык та бит әле бик нык. Анасы хәзер әйтәләр, төрле фикер бар бит инде. Ни өчен үткәрәсез җидесен, дигән сүзләр дә бар. Аны үзең генә гаилә белән җыелып укытсаң да ярый, дигән сүзләр дә бар. Аларга карата нинди фикерегез? Ул бит инде бездә ул менә ислам динендә андый әйбер юк. Ә бездә инде ул традицион ислам, татар халкында ул булган, электән килгән. Ул гореф-гадәткә әйләнгән бит инде. Әй, балакаем, бу укыту, беренчедән, ул өйгә нур керә. Коръән нуры керә. Күпме анда теләкләр, хәзрәт киләме? Мин әле кайвакытта әйтәм, мөмкинчелек ире булса, яшь кенә булса, мине чакырма инде син, икенче тапкырдан мин, мин килермен, хәзрәтне чакыр әле. Анда ир-атлар укыргач бит әле хатын-кызлар тавыш чыгарырга ярамый, рөхсәт белән генә укыла. Ир теге хатын-кызлар мәҗлесе инде үзенә бит инде ул. Анда мәкам белән бит инде тавыш белән, Коръәнне мәкам белән укырга кирәк. Менә хәзрәтне чакырсаң, Шундый нур, тагын да нур тарала. Ә инде хатын-кызларның болай менә җидесен мәетләргә җидесен дә укытканда, анда хатын-кызлар була инде. Ничек инде бу җидесенме анда, өчесенме? Бу безнең шушы э, милләтебездә укыгач, ул берсеннән берсе күреп, күпме анда туганнары җыела. Өйгә нур арта дибез. Өйгә дә күпме анда теләкләр теләнә. Ахирәткә күчүчегә дога да бара бит инде. Күпме ахирәткә ул рухы шатланып ята. Менә мин шул аларны укыткан вакытта да теләкләр телим. Карагыз әле сезгә ясиннәр укы инде. Безгә әйтәләр инде, күп укымагыз инде, күбрәк вәгазьләр сөйләгез дип. Ну, кайберләре инде дәваниләре була бит инде, алар әйтә инде. Сәлим абыстай, жаңа мәет бит әле, җидесе генә бит әле. Ясин тәбәрәк укыгыз инде, мин үзем укый алмыйм, мин шундый Торгынлык җылына туры килдем. Чорлары шундый булды. Ясин укысагыз да, тәбәрәк укысагыз да, без тыңларыек, дип әйтәләр инде. Ну, хуҗа кушкач бит инде укыйсың инде, ясин тәбәрәк. Ясин инде аннан вәгазьләрдә әйтәм бит инде, вәгазьләнәм. Менә шушы ясин нурлары сезнең һәрбер почмагыгызга ясин нурлары таралсын. Карагыз әле. Ясин нуры. Безнең пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу галәйһи вә сәлләм дә әйткән. Мин шушы ясиннең Һәрбер мөселманның калебендә теләр идем булуын дигән. Карагыз әле Ясин. Сәлимә абыстай менә бу дөньядан теге дөньялыкка күчә алмыйча яткан кешеләргә дә Ясин укысаң, аның җаны э, рәхәтләнеп китә диләр. Шулай булганы бармы? Бар. Ясин укый.
Менә 3 3 тапкыр э, теге укыйсың ич инде. Өченчесендә Аллаһның рәхмәте. Диде, җан бирә. Җан җан бирү бит ул бик авыр әйбер диләр, әйме? Эх, диде, шулай җаны. Мин инде шушындый үзем белән. Аннан соң Сәлимә абыстай менә Ул бит язылган инде, әйме әйтелгән гөнаһлары булган кешенеке, ул сарыкның җынына юешләнеп ябышкан тигәнәкне алган кебек итеп алам дигән бит инде үлем фәрештәсе. Әй бит. Ә менә шундый Аллаһ Тәгалә юлында булган кешенеке сарыкның яныннан су төшеп киткән кебек кенә. Бик җиңел генә күчүчеләр бар. Очрыймы шулай? Бар.
Мин үземнең, минем апа, бу иремнең апасы җизни үлде, аларның балалары югыя. Үземә алып килдем инде. Минем ирем дә вафат булды да, мин аны, улым әйтә, мин аны карап та торган идем инде. Шундый үзе дә абыста иде инде ул апа. 80-85 яшьләрендә ул вафат булды. Э, улым әйтә, без аны инде дәвәни дип тә җыйды апа. Э. Әйт, алып килик дип без дә мирныйга алып килдек. Аңа инсульт булды аннан 2 елда дүртә булды. Менә субханалла машалла шулай Ясинне укыдым. Шул зәмзәм сулар алып кайткан мин э, Хаҗга барган идем 2008 нче елны. Мин аңарга инде җанына китереп шулай зәмзәмне куеп, авызларын инде шулай чылатам. Эй, субханалла, шушы укыгач кына, һаман әле укыйм да, ясин дә укыйм, лә илаха иллаллахыны әйттерәсем килә. Ну, инсульт булгач бит авызында теле әйләнми. Теле әйләнми бит. Лә илаха иллаллаха, лә илаха иллаллаха. Аның өчен син әйтсәң дә барабыз.
Мин әйтәм, аның бар, әзрәк ничек әйтә инде, аңы бар. И Шулай ясиннәр укып, догалар укып, апабыз безнең шулай Алланың рәхмәте ахирәткә күчте. Мин аңа ашларын укытып, аның өчен әле мин унберенче елны хаҗга бардым. Аның өе миңа калды. Кеше өчен барган, ул кабул була микән? Кабул була, диде, хәзрәтләр әйтте. Аның өчен хаҗда корбан чалдылар. Ни өчен? Аның миңа йорты калды. Ә. Мин аны бит тәрбияләдем дә, миңа аның үз йорты бар иде, миңа өен яздырды бит инде. Мин шушы өен өчен дип аның инде миңа калды дип мин хаҗга бардым. Аның анда хаҗда бит э, корбаннар чалалар. Анда теләкләр телисең инде. Ул күпме төшләребезгә керде. Мин аны хәзер дә инде менә бу елны баргач та онытмыйм. Я Раббым, Хөсәен кызы Кәшифә апа инде ул. Безгә, миңа калдырган мал-мөлкәте дим. Ул бит миңа өен җаттан калдырды. Шушы барган хаҗларым, шушы чалынган корбаннар, алдыңда нур булсын, Сират күпереннән җитәкче җәннәткә ачкыч булсын, рухларың шатланып ятсын, дип шулай догалар кылып куям. Бу нәрсә дип аңлатыла? Менә үлгәннәрне искә алырга кирәк. Сәлимә абыстай, менә шулхәтле матур итеп сөйләшеп утырдык. Килгәнегез өчен зур рәхмәт сезгә! Инде шушы Туган тел тамашачыларына, сезне карап утыручыларга нинди өч теләк теләр идегез? Иң беренче иман байлыгы дим мин. Иман байлыгы, саулык, сәламәтлек бирсен Аллаһ Тәгалә. Һәрбер кешегә күңел тынычлыгы бирсен. Аллаһ Тәгаләгә якын булсыннар. Кылган гамәлләре, менә хаҗларга ниятләп, Хаҗга телим бармаган мөселманнарга, мөэмин мөселманнарга хаҗга барырга телим, ниятләп, Аллаһы Тәгаләгә якын булырга. Шушы бит дога белән илләр көннәр яши. Анда кылган догалар, Аллаһы Тәгаләдән сораган теләкләр, иншалла, кабул булыр. Ул хаҗда кылган теләкләр, кулларыбызны Аллаһы Тәгалә буш төшерми анда. Менә кулларыбызны күтәреп сорыйбыз, ул Гарәфә тауларында, Адәм белән Хава очрашкан урыннарда. Мөздәлифәдә таш атырга барасың анда, күпме андагы тәэсирләр алып кайтасың, аны сөйләп аңнатып булмый. Мин аны җылый-җылый гына сөйли алам. Аңнатып булмый менә шул хаҗда булган, менә бу елны барганымны, инде минем хаман кабатлап баргач, бу, бу елгы э, шушы алган тәэсирләрем, Аллаһы Тәгаләм тагын да бөтен кешегә менә бөтен кешегә саулык сәламәтлекләр белән тынычлыкта муллыкта яшәргә насыйп итсен сугыш афәтләрен күрмәсәгик Шушы безнең Татарстаным җөмһүриятебездә тыныч булсын, шушы азаннар бәрәкәтендә укылган намазларыбыз, сәдакалар дибез, ул сәдакалар бәрәкәтендә дә Аллаһ Тәгалә тынычлыкларны, бәрәкәтне арттыра. Менә, амин, бөтен мөмин мөселманнарга шушыны теләр, телим инде мин чын ихластан. Шушы туган, туган тел тапшыруына да эшләрегез уң булсын. Я Раббым, үзегез дә сау-сәламәт булып, Шушы матур тапшырулар алып барып, сөендереп яшәгез инде. Безнең шушы мөселманнарны, татар милләтен инде, кайсы милләттән дә инде, татарман да, башка милләтләр дә карый. Безнең теге нәрсә дип әйтим, менә урыс күршеләре бар бит инде, руслар да. Алар да әйтәләр, и, так хорошо, сезнең азан әйткәндә дә шундый матур җангырый ул азан дип әйтүчеләр бар. Төрлесе бар бит инде аның. Менә Алланың рәхмәте булсын, бу шушы телевизорлардан карап, сезнең эшләрегездә уңышлар дип әйтәм инде, иҗади уңышлар инде сезнең. Я Раббым, тел байлыклары, тел ачкычлары бирсен һәр барчаларыбызга дип

Бу мәҗлестә булдык бергә, Аллаһның рәхмәте яусын сезгә, Изге Кәүсәр суларында эчсәк идек бергә, бергә, Изге Кәүсәр суларында Эчсәк идек бергә, бергә, амин!
Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышы тәмам. Оста татар тапшыруын сез Туган тел каналында һәр пәнҗешәмбе көнне кичке 7-дә һәм һәр дүшәмбе көнне иртәнге 8-дә карый аласыз. Сез дә әлеге тапшыруның герое булырга мөмкинсез. 8907 259 16 40 телефоныбыз. Шалтыратыгыз.

Милли ризыклардан авыз итәсегез килсә, Казанның иң затлы Азу хәләл кафеларына рәхим итегез. Туй, юбилей, банкет үткәрү өчен Тантана рестораны. Милли кухня, хәләл ризыклар, конференц-зал, намаз уку бүлмәләре, балалар өчен бәйрәмнәр, мастер-класслар, иң матур никах мәҗлесләре дә бездә үтә. Килегез, азу һәм тантана сезне көтә!